अरे की भैया हम बकरी ला पता तोड़े जा तू बैठ के मोबाइल चलबे जा ई ना पेट भर तोड़े आ अब फेसबुक चलबे छै भैया फेसबुक बकला लहा जिंदगी भर फेसबुक चलबे में रहे छै पैसा आबे छै तब पैसा केहन ले ले किलो करैत रहे छी भैया तू कर न कते प- प- पत्ते तोड़बाक छै भैया हाँ फोन एलै है रुका रुका ओकर फोन छै रे आ किया ने गेलिए हां हेलो कोन व्यू हां हां अपन ला फोन ला आ व्यू कहै छै व्यू इंटरव्यू हमर टाइम देना छले रे कते टाइम छै रे आ भैया के त 12 बजे छ गाड़ी छबे ने कलान ठकानियो मार छी आ मोबाइल में देखलिए टाइम ये चमरा से गप करा था आ के छक हो

रे हाँ भैया ई के छे रे पता नहीं वो लड़की अले हो अहे रनल जी छियै हां हाँ आबू आबू हम प्रकृति के गोद में स्टूडियो से एलहुँ हन अहाँ सबके रिसीव करल आहा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार अगना रे हाँ भैया नित सैया हाँ, ओ, अब कन्ना जे जल्दी रहता आओ। हो भैया मैडम जी हाँ, हाँ, हम लोग बकरी का पता तोड़ रहा था कि अच्छा अच्छा, वही ठिना ये फोन गया था हम आया अच्छा ठीक है ठीक है। मैडम जी घरो ने गेलिया सीधे तेलू हाँ अच्छा हाँ अच्छा हाँ बहुत जरूरी काजे छल जब यहाँ सबके उपस्थित होना जरूरी छल अच्छा। ठीक है अहाँ रख- अते रहू हम सर के बजा आनै छी हे, जाओ जाओ अरे इतना रे तोरा भैया कहलो नहीं जे तोरा फोन केने रही है लड़की लड़की आवाज रहा हम हमरा लगता लड़का बोल तू ये ले तोरा लग में ले ले हाँ तो ओकरे स्टाफ हेते अच्छा अच्छा ठीक आ तोरा दे ना भैया बैठ ना होता बैठ ना यही कथी छे रे क्या? माइक माने वाला छे भर से रो हेलो

सर यौ जल्दी आउ ने यौ आइयो हमसब बकरियो पत्ता अथी करबै यौ घरो जाइके छै से तऽ भैया हो हँ कहाँ कोनो सर फर आबै छै चल अपना जे छै से बढ़िया रहना बकरिया पत्ता तोड़ि के चलि गेल रही तू अखन तक घर सर बद बुद्धिमान लोग छै ओते हड़बड़ाय छै ओते हड़बड़ेबी तबे तऽ हम सब बुड़बक छी की नाम कमबे में बुआ बढ़ जी नाम घर पर सब बुझे छै अपना और के नाम तोहर रामलाल चमर फेंक रहे, सब बुझे छै गाँव में तो एकेटा गाम में ने बुझे छै सब गाम में बुझाबे पड़ते ने ई सब गाम जेते कहे ले घरे घरे

ओ नमस्कार रामलाल जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार सर सब ठीक ठाक ने हाँ ठीके छै अच्छा बैठू ई के अछि ई छियै छोटका स्टाफ अच्छा अच्छा नीचा बैठू नीचा बैसू अपने साइड में बैसू ने- साइड में नमस्कार दर्शक लोकनि हम छी टमटम ई पहाड़ ई खोला ई झरना ई नदीके सङ्ग आनन्द लैत अपनहु सभके आनन्द देब आ अपने सभके नहि बुझा रहल अछि कि जे हम ई प्रकृतिके गोदमे आनन्द लऽ रहल छी तहिना हम अपनहु सबके लेल आनन्द देबाक लेल आइ ओ व्यक्तित्वके अपन स्टूडियोमे बुलेने छी निमंत्रित केने छी जिनका कोनो परिचयके जरूरी नहि छै मिथिलाके ओ छथि मिथिलाके शानदार बहुत परिचित फेमस आदमी बहुत मशहूर आदमी बहुत मशहूर कलाकार मिथिलाके आन बान शान मिथिला के आन बान शान के अपन स्टूडियो प्रकृति के गोद में आए हम निमंत्रण केने छी तो हुनका सबसे आए अपने सबके किछ बात सुनब इंटरव्यू लेब तो आए मिथिला के शान आन बान शान कही हुनका लेल बहुत कमी छै हुनका कार्यक्रम में स्वागत करय चाहे छी तो चली कार्यक्रम में अपनहु सब नीक से देखू

हाँ टीवी जे में देखत रहे छी अपने सब फिल्म देखत रहे छी समाचार ए देखत रहे भोलवा छी काका के अंगना में जे अपना आर के जाइ छी देखे ले वीसीआर टीवी गाम पर फोन कऽ दक ने अपना आरके देखे दे तब अच्छा रामलाल जी तो अपने के पुनः हम फेर से बहुत बहुत स्वागत कर रहल छी कार्यक्रम या कहू प्रकृति के गोद स्टूडियो में तो चली अगाड़ी इंटरव्यू दिस तऽ रामलाल जी जी अच्छा अपने धैर्य धारण कऽ के बैसल जाय आ हम कार्यक्रम के अगाड़ी बढ़ाएब तऽ चली अगाड़ी आ चली हाँ हाँ हाँ, रुकू रुकू रुकू एना अगाड़ी नहि कहली कह मतलब एते बसी बैसू हम कार्यक्रम के अगाड़ी बढ़ेबै अरे मतलब महा का- बक लेल जाओ तो कहना गई ने कार्यक्रम का गाड़ी नहीं, में नहीं, वएह कहली अपने के बुझाई में कनी दोसर चले बैसल जाओ बैसल जाओ पहिले रुपया के लगे चलू

अहाँ की न की नहि, नहि, कोन नहि। आदमी ले छलै की छै ने बुझल नहि छलै ताहि दुआरे पूछि लेलहुँ यऽ कियाकि प्रश्न पूछैमे सवाल पूछैमे कनि सहज होइ छै की ताहि दुआरे हँ कहू ने कहियो ना अच्छा। हाँ तऽ हमसब फेर कार्यक्रमके अगाडि बढ़ाबऽ जा रहल छी तऽ रामलाल जी तो जाइयो ना तो आगे शान्त रहियो सर अपने कनि शान्त रहियो हम सवाल पूछऽ जा रहल छी अपने हँ सर हँ

जो है ई ध्यान में रहे अरे कि पेट अपने आरू नहीं देखबी रे अपने के लाखों आदमी देख रहल छै अखन आ कहाँ जे एगो आदमी कहाँ लागल है जाग में नहीं नहीं टेलीविजन के भैया ई ठकै छै अपना आरके बक चल ए, नहीं नहीं बैसू बैसू ई कहलहुँ कि टीवी के माध्यम से लाखों आ करोड़ों आदमी देख रहल अछि अपने सबके ए टीवी तऽ कनी शांत भऽ के अरे बैसू

हँ। रूपो से होइ छै सब किछु होना चाही व्यक्तित्व होना चाही पर्सनैलिटी होना चाही ओहो से बहुत जिंदगी में बहुत फर्क पड़ै छै कि कपड़ो लत्ता पहिरन से और से होना चाहिए पर्स कहाँ से रे नहि नहि पहिरन से बेल्टे कहली। में ओहि बला में रह गेलै मच- गोढ़ा बला घर छलै रामलाल जी अपने हमर बात नहि बुझि रहल छी अच्छा, कनि अच्छा। सुनियौ तखने बजियौ ठीक हाँ, छै ने हाँ, हाँ। हाँ, अपने हमरा सबके प्रकृति के गोद में छी अखन मतलब गोदक स्टूडियो में छी देख रहल छी कार्यक्रम हम छी अपने सबके समक्ष अपने सबके मशहूर कलाकार मिथिला के आन बान शान रामलाल जी के संग छी एक बार जोरदार ताली अपनो सब बजाओ तो फेरो हम कार्यक्रम की भैया वो ताली से मारी देता भैया अच्छा ठीक छै ठीक छै तो चली फेर कार्यक्रम अगाडि बढ़ावा जा रहल छी तो की होइ छै ने रामलाल जी ड्रेसो से बहुत फर्क पाड़े छै जिंदगी में फर्क हाँ। पड़े छै कतौ जेबै अहाँ कोनो पार्टी में जब कोनो सभा में जब कोनो मीटिंग में जब हाँ। अहिना चल जब नहीं तो कोई वैल्यू नहीं करत ई होई छै कहे बकरी चरबे तू फोन कर लगा तक हम सब आगे पिन्हे ले अरे भैरो हाँ? दोसर कोनो स्टूडियो हम जा रहे हम सब दोसर स्टूडियो में नहीं कनी मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दियो कनी मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दियो ऑफ कर दे ऑफ कर ऑफ कर दिया जी जी कनी डिस्टर्ब होइत रही छै अपने सब इनहर ध्यान केंद्रित करियो है ना तऽ रामलाल जी हाँ कनि फुर्सत नहि भेलै कि अपने कार्य व्यस्तता के कारण से अपने के तऽ फुर्सत हेबे नहि करै छै एको रति तैयो की छै होइ छै ने कतनो हता रहल कतनो व्यस्तता रहल लेकिन अपन पहिरन पर ध्यान दिअ पड़ै छै लिअ ने की पूछबाक या पूछू ने कते हरदी गिरा तोड़ैत रह अच्छा ठीक छै ठीक छै पुनः अपने के हम कार्यक्रम में स्वागत करै छी रामलाल कते जी बेर स्वागत स्वागत हाँ, स्वागत लिअ अच्छा अच्छा तऽ हम अपने के पर्सनल प्राइवेट व्यक्तिगत जीवन से अपने के प्रश्न पूछ रहल छी हम हाँ तो रामलाल जी अपने के परिवार में के के अछि हमरा परिवार में हमो छिए हाँ हाँ हकना छे हाँ, हाँ। हमर माय छे एकदम आ हमरा एकटा कनिया छे फुलमतिया अच्छा कनिया अछि लिए ठीक से बहुत सुंदर हैं बहुत तो परिवार के बारे में हम भैया ई क्या पूछल के परिवार के बारे में अब कहियो नहीं, काल नहीं। पूछा पड़ी क्या तोरा परिवार में छु तो बाप के हुड़िया बुझबी नहीं नहीं अगला परिवार के बारे में पूछे छियै अपने के नाम की भेल फेकन जी भेल अच्छा फेकन जी नहीं नामो बहुत सुंदर छै की होइ छै ने परिवार हम नहीं ने पूछ रहल छी जनता पूछ रहल छथिन कोनो जनता अखन के भैया तक ठकै छै कोनो जनता पूछल के टीवी में देखै देते रे मतलब हमरा तऽ बुझल छै ने अपने के परिवार में के छै नहीं छै हाँ, हाँ। जनता सबके बुझल नहीं रहे छै तऽ बुझऽ चाहे छै जनता सब से हमर जे

फेकन जी कहि द कनी फेकन जी ई ध्यान में रहे जे अपने के लाखों दर्शक वृंद देख रहल छै दर्शक लोग देख रहल छै कनी शांत हम सब तो कहले खाली बकरी पता घर पर भेजवा देले अखन देखे रहते तो भेज नहीं सके छै ओ अपन छोटका बुआ उ छोड़ दे छोड़ दे अच्छा लिए पूछू त अपने के जे छै शैक्षिक ओ कते अछि अपने के कते पढ़ाई लिखाई केने छी अपने पढ़ाई लिखाई जी जी पढ़ाई लिखाई पाँच सात दिन जी जी स्कूल के लिए बुझलिया जी जी जी और पाँच सात दिन के बाद में हमरा इसे जी जी रहत मन नहीं लगले तो हम बकरी अच्छा चरबै मतलब छी। बेरोज मतलब अशिक्षित छियै अहाँ पाँच सात दिन स्कूल गेल छी मतलब शिक्षितो नहि छियै आ अशिक्षितो नहि छियै मीडियम में मीडियम में अच्छा ए, नहि ओना कहल जाइ छै कि मीडियम लोग के कोनो काम नहि रहै पढ़ल छै लिखल नहीं हो छै तैयो बुझलिया एक सौ बकरी पालने छी आ ठीक छै बहुत नीक भैया हमर इंग्लिशो में बाजी छै भैया पूछक तऽ हम नहीं नहीं हम पूछबे न हुनका से अपने अरे नहीं पूछ बाजू रहा ना तू अगुता जी के रे इंग्लिश वाला बता देली भैया और- अच्छा तो रामलाल जी अरे सॉरी हो इंटरव्यू हमर भए रहल छै कर अपने के भऽ रहल तऽ छै तू कथी ले बाप के उड़ियाल बजी छियै ते हम जाइ छियै घर नहीं नहीं शांत रहू आ चलि तू एली धक आब रह ना शांत रहू शांत रहू तऽ रामलाल जी हां ओना नहि ओ तैयो अपने अपने के भाई के कहियो जे शांत भऽ के रहतै ठीक छै ने बीच में डिस्टर्ब नहि करतै परेशान रह करो कियाकि अपने अखन छी प्रकृतिक गोदक स्टूडियोमे जतयसँ अपने सबके लाखो दर्शक वृन्द देख रहल छै दर्शक लोग देख रहल छै तऽ फेर अपने समक्ष एगो प्रश्न टकराबै लए चाहै छी तऽ रामलाल जी अपने काली कलाकारिता क्षेत्रमे कहियासँ लगलियै कलाकारिता क्षेत्रमे रे बुआ रे हँ भैया ओ तऽ निर्मली जी गेल रहै लहर उदल के नाच में तही दिना से लगली ने रहै हाँ ओते लगल छलियै निर्मली जी गेल रहू जी जी जी लहर उदल नाच में जी जी हमरा में में गंगवा के पाट देने रही अच्छा अच्छा ठीक छै ठीक छै मतलब अपने मतलब हाँ अपने भैया हाँ मतलब अपने छोट छीन गामक कार्यक्रम से कलाकारिता क्षेत्र में प्रवेश के लिए हाँ हाँ हाँ अच्छा बहुत बहुत सब छोट से नमहर होइ छै कोई नमहर एके बेर नहि होइ छै सब छोट से बढ़ैत बढ़ैत नमहर होइ छै बहुत खुशी लागल खुशी लागल जी तऽ अपने के व्यस्तता के कारण से अपने के क्या दिन हम सब ट्राई केलहुँ जे अपने के बोलेलहुँ लेकिन अपने के कार्य व्यस्तता के कारण से समय पाबि नहि रहल छलियै हाँ। अपने के अथी सँ ताहि दुआरे फेर से आब हम फेकना जी से एगो कुछ प्रश्न हाँ। अपने सब एगो सवाल अपने से एगो सवाल पूछऽ के मन होइए पूछि सकै छी आ पूछू ने हमरा से डर यऽ नहि कहली से अपने छोटे से अहिना छी कि बढ़ि के ओना भऽ गेलियै अहाँ बढ़ कऽ बढ़ कऽ

स्टूडियो में ई केना बढ़ले से नहि बुझल उल्टले हाइलाइटेड करे छो तोरा या उल्टले तू ए, राम- छै। जे बचपने से छियै केना छियै नहि। ई अपने केना बढ़ले एकरा खुद पता छै तो सर पसर नहीं देखियो अपने स्टूडियो में छी टीवी में छी अपने के बहुत लोग सब देख रहल छै ओना झगड़ा नहीं करियो कनी साथ सभ्य जका बोलियो अपने हाँ, हाँ, सब हाँ। ठीक छै ने हाँ तो रामलाल जी हां तो अपने आई की की खा के लिए

ई जे एगो प्रश्न छलै सबके मनमे होइ छै जे अपने तऽ बड़का कलाकार छियै मिथिलाके शान छियै बड़का कलाकार छियै तऽ सबके मनमे होइ छै जे सबके घरमे होइ छै जेना जे साबुन लगबैत लगबैत देहमे लगबैत लगबैत एगो टुकड़ी भऽ जाइ छै नहि भऽ जाइ छै हँ। टुकड़ी भऽ जाइ छै खसि पड़ल तऽ अपनेहु की खसलहो साबुन उठा कऽ लगबै छियै कि दोसर लगेबै आनि लै ने। छियै लगेबै ने ए मतलब अपनेके साधारणे जीवन यापन छै अखन ए भूसकोल आदमी छै अहाँ नै नै शांत कन सब पूछे भेज के कुछ साबुन है की खा भैया के आयल कतऽ तू छियै? आबि गेला इंटरव्यू देला ककरा फेरा में रह गेला भैया सब भेज के बोलियो कनी कन के पल रह गेलै या कार्यक्रम के अंतिम अंतिम में चले आयल छै अपने सब अंतिम तंतिम तू कर चला भैया नहीं नहीं रुकू रुकू हाँ, चला लिए लिए अंतिम प्रश्न पूछ ली छै अपने से तऽ रामलाल जी अपने से एगो दिमाग लगाबऽ वाला प्रश्न हम पूछ रहल छी अंतिम में

व्यक्तिगत प्रश्न पुछलियै ताहि दुआरे ओ सब खिसिया कऽ चलि गेलखिन नहि कोनो बात अपने सब दुखी नहि हो फेर दोसर दिन हुनका सबके फेरो स्टूडियोमे आनन्द तऽ कार्यक्रमके समावधि समाप्त भऽ गेल धन्यवाद नमस्कार